कहलिए मेहमान कथी हम भौजी कहू ना हमरा ननद के जाके लऽ के जाइ छी तो बढ़िया से रखबै कहलिए भौजी अपना ननदे से पूछबै कि कते बढ़िया से हम रखे छिए एगो चीज के ओकरा हम कोनो किस्म के बात न कहै छिए पूछ लेबै अहाँ हाँ से तऽ कहैत रहे हमर ननद कि बड़ मानदान करैया ससुरा मे हमर जेठकियो दियादनी बड़ मानदान करैया आ भौजी के बात करी तऽ हमर भौजी ओकरा देवरानी बुझबे न करी है अपन बहिन बुझी छै आ हम कतौ जे रहै छी ने भौजी साँझे चलि अबै छी हम पूछि लेबै साँझे चलि अबै छी घरे हम ए, हे लेकिन जे कुछ कहू अहाँ सन के नमदोसी पाके हमहूँ धन्य भऽ गेली कजरी गेलू किया हाँ भौजी भऽ गेली तैयार तऽ आबऽ के चाही ने कते देर से मेहमान ही बैठल नहीं जाए के मन करिया कथी कहू दू चार दिन औरो रहे देती तऽ ठीक रहलै नैहरा से केकरा जाय के मन करी है सुनलिए भौजी हाँ सुनलिए लेकिन नैहरा में कते दिन एक न एक दिन ससुरा तऽ जाही पड़ही ना कैला बियाह कैली अहिए रहती देखी न भौजी केना कही है वो ना के बाजी नहीं कहियो मेहमान नहीं तो मन छोट भ जाता मजाक क- मजाक नहीं करिए होते रहे घर वाला घर वाली में लो ना मेहमान ये रखवा मत अच्छा होती उठा बाप, एते चीज बनबे के कोन जरूरी छले ए ननद जाए बस ससुरा आ जाओ ना बाहर ना चलू ना गाड़ी में बैठू ना ए ड्राइवर दीदी आगे हमरा तो देवर बिना मोनो नहीं लगे साफे निक नहीं लगे घर में आ कोरहिबा के जहिया से बियाह भेले तहिया से तो बदले गेल है एको रत्ती नहीं ओकरा भौजाई के बारे में सोचाई है दू दिन भ गेली कोरहिबा के गेला ई कनिया के लाबे गेल है वो तक कि अपने रह गेल है की जाने गेलिए जब के बेकली कोरहिबा ससुराल तो बहू के छोड़ देती आ चल लेती अपने ये ना जल्दी यै चल एलियै पहले ई उतारू उतारू ना आय, अहाँ दुनू परानी के आज छुट्टी मिलला गेली ओला त सटले रह गेली आय अहाँ कहिया गेलियै दू दिन भगल गेला अहाँके चलि आबे के चाही ओहि दिन लऽ के एकरा सुनलिए कि ना भौजी के बोली अहाँ चलते सब हमरा बात कही नहीं तो हम बात सुने वाला आदमी बुझाई छी अहाँ कहली दू दिन औरो तो दू दिन औरो तो रह गेली हम चार दिन पहली तो नहीं भौजी बात कहते तो रुक गेली तो कथी भे गेलै चुप रुक गई तो बजी छिए आइए दू दिन रहले दुनु परानी ओए संगे त नहीं मन भरला से आपका फुसुर फुसुर करै छी ई भर दिन कोनो हमरा जरे रहैत रहलै धिया पुता जरे रहैत रहली गाछी में साला साली सब जरे अब लो जाइत रहली है त बाउ के ना के भौजी मुंह पटपटाबै छिए हमने ने बात कहो दादा कथी आबै ला रे कमू तक छै एक दोसर के आय कि सामान सब घर में धरब चल चलू ने चलू ने चलू ना वहू ला डोली के हार लावे पड़ते तो कहू चलू चलू चलू कथी है ना टाटी वाला जहिया से जब बियाह भेल न करही बा तोहर तहिया से देखै छियो तोहर रंग रूप चेंज हमरा जब बेसी दिमाग खराब कलिन त एकटा ठुनका में लोल फोड़ देबो हो कह दियो बहू के कह दियो चाहन्छ धीरे धीरे बोलो सुन ले त ये कौन कोई आदमी अभी छल हमार अभी तो रहले भौजी नहीं जाने छी ससुराल में जाके फंस गेल छलिए अब अपना मन से थोड़ी ना आवे देती नहीं नहीं मान के करही बा बेसी ससुरार वाला बने छ न तोरा त बाद में देखबे तू रुक न पहिने तोरी के खाली हमरे पर कन- कन को नहीं आदत बुझे छी गाड़ी पिछाड़ी कथी है ये कथी है ये

ए कजली के हाँ ये सुनली कि ओकर मेहमानो आइल है हाँ ये ओकर ने हम मानल ताहि दुआरे आइ दऽ दै छियै दुनू प्राणी मिल कऽ बैठ कऽ खैतै तरुआ भात सब ए कथी से बनैली भौजी पाँच छौ रंग के तरुआ पापड़ तिलौरी दही सब चीज है कहले भौजी लाल में दूगो खा ले चिकन का ए यक्के थप्पड़ में मुँहे घुमा दे हमरा लग बेसी जब बजला तऽ घरे आइ भले घरे मांग तऽ छु छु नरका के नहीं तन केहन भौजी है मंग जो ना है हल मज लेना लेकिन अब चाकू वही में रख देने की याई ये उतर बाद उतर ये पाइक गेलाई ये मर गई हां कम लो खाए खा अभी ता ई काजल के भात सब खिवा देबे आ साँझ में हमरा घरे माछ भात बनते अपने ताले के लहर नची छिए काजल चल गेलै कथी ये मर गई चल गेलै हम भोरे से तरुआ भात सब बनैलिए ये चल गेल त एको बेर कहानी भेल गा अहाँ के आइए अहाँ के मालूम नहीं छल जे दू दिना से मेहमान छली ओकरे लिए आयल छली त आइए गेलिए भोरे आ यहाँ के नहीं पता चल हमरा मामी बेटी के बियाह छल त हम ओतऽ चल गेल छलिए तब हम की जाने गेलिए जे अहाँ हमरा ननद लागी क- खाना के व्यवस्था कइने छिए ये हम अहाँ के नहीं कहने रही कुमारे में कि काजल के बियाह होतै त हम काजल के घर वाला आइतिए दुनू कोई रहतै त खाना खिएबै हैं याद नहीं है ये कनिया तब तो चल गेली तो हमरा कथी कहै छी मारते हो कर दिया आदमी हमरा फोन कर के बात कहै जे वो जे गेली तो वही जे रह गेली कह के ससुरा अइबे नहीं करिए तब कथी करी मजबूरन पठा देलिए आ ऊपर से रही मेहमानो आ गेल लिया लागी मेहमानो नहीं मानी हमरा तो माथे टेंशन हो गेल हो बोए भगवान काकी भात छोड़ दू ना हम सबे कोई खा लेबै हे मुँह के नाक करक न रहो कहाँ यहाँ सब लागे हम धैले छियै ये तब ला कैली आ खाक तब फिर घरे ला जाए तब रह दियो हम सब साथ में ये भात खा लेबै साथ लग छोड़ दू तो निके हम लो जा छी जइया के तइया बना के देबै जो माँ जे देखियो हम लोभी अपने हैं दिया के मन छले भागो है एला ने और प्रक मन साल छले दिया लागे जे यहाँ ननद के खाए के खियली क्या चलू माई जब जब तू बर्तन माज के पहले ई ई एक साँझ खिएती हमरा ननद के आ भरि गाँव ढोल पिटने फिरते जे फल्ला ननद के हम खा के खिया देली बियाह के बाद दुनू परानी के उहे आयल हमरा लग गवाही धरऽ लागी कथी हाथ पकड़ी छी साड़ी पकड़े के हेल्प मंगली हाथ पकड़े के नहीं अब केकर हाथ पकड़िए खाली रह जी हमरा से अथिए करी नहीं हाथ पकड़ी तो नहीं बढ़िया लगी तो कहू ना नहीं पकड़े के हाथ तो नहीं पकड़ब अहाँ तऽ तुरंते पिटाइए जाइ छी से बात नहि कहली आ दीदी सब घर में रहै छै देखती तऽ कथी कहतै कथी कहते कुछ नहीं कथी हम पकड़े कथी हम अहाँ के हाथ पकड़े थी हम अपना बेडरूम में थी भौजी के बेडरूम में न छी अबे अकेले मुँह यहाँ कर ली थी

बड़ देखै छियो आइ काल्हि साड़ी कति रहली दीदी देखलियो ह तू साड़ी सैते छला हा कि ओहि मौगिया हवा के सैते छला हा से आ एकटा बात सुन ला कनिया एहि घर में बेसी इश्क मोहब्बत नहीं होने से तू जभी तभी वही में रही छा लागल कनिका कामो धंधा पर ध्यान दो नहीं तो ठीक नहीं होतो दीदी कहाँ रहै छु अपने घरे कहबो करैत रहै छै रुकू रुकू तऽ भागे भागे कैले रहै छै भर दिन तऽ कामे करैत रहै छै ए बेसी जबान नहीं चलावा हमरा ला हम कह दे छियो हमरा सबके घर वाला ओते दिन से विदेश से तो हम सब केना रह गेली हैं आइ काल्हि के तमोगी के उहे है बियाह भेले आ घर वाला घरे में रहो के ओते दिन कमा कमा के खिया तो आइ तनका ठीक से रह बुझला ना ओकरा जाय दहो बाहर काम धंधा कर जाई तो दै छी देखली ओकरा भौजाई के देखते मात्र भीगी बिल्ली बन गेलै आ पर्दानी उठ के भाग गेलै के इनके से आई इनको जी देख ली थी हमरा धुक्का लगले रहे आई गई अहाँ तऽ कहै छी हमरा ओहि मौगी जरे कोनो माने मतलब नहि हेबे तब केना छली सटियाइ चुप न कते जोर से बजे छी सुनती त कथी कथी कोनो माने मतलब न है कथी कहतै हम कहि दै छी हमरा ई चीज सब नहि ठीक लगैए अहाँ जे ओकरा जरे किनको बातचीत करै छी ने तऽ हमरा देहमे सोझा आगि लागि जाइए अब घर में है ओकरा से जे नहीं बतियेबै तो ओकरा फील नहीं होते कि हमरा जे निग्लेक्ट करिए से बात कहू तो मजबूरी में ओकरा जे बतियाई छी भौजी अरे ई कहू तो एते दिन से हम आछी किनको अहाँके फील भेला चुपू पहले हमरा नहीं फील होय छल लेकिन आब फील होय कैला कि हम अपना आँख से देखलिए आ पकड़ लिए अहाँ सबके जहिया से अहाँके बियाह भेल ने तहिया खाली बहुए में रहै छी लागल सुनू ना। छोड़ू कै- सुनू ना सुनू ना आके गाँव सुनना किनका कथी अब हंसते भौजी है हंसू ना है हंसू सुनू हम एकटा बात कहै छी तब मात्र हम हंसब कह। फेर ओकरा कोनो बहाना लगा कऽ दू चारि महीना लागे ओकरा नैहरा भेज दियौ अभी ये वाली है, केना नहीं रहे हम कुछ नहीं जानै छी सुनू ना भौजी हमारा हमारा। हम अहाँ के छी छी कि नहीं आ यहाँ हमर छी तो यहाँ के लगा पड़ा छी सुनू ओकरा हम धीरे धीरे धीरे धीरे ओकरा जे है से पूरे हम नहीं सुहाय छी लेकिन एके बेरी जे कहबी कि अहाँ नहीं सुहाय छी तो किनका

सार हम फँसि गेली हम कथी कही हम केना कऽ के भौजीके समझैयै आ केना कऽ के हम अपना घरवालीके समझैयै ओहो एतेक भोलै हइ जे ओकरा कोनो चीज कहितो हमरा दोसरे टाइपके फील होइए कथी ओकरा पर गुजरती यदि ई बात सब जनती तऽ लुखिया ला न हँसो गेले ग लाबऽ तऽ ओने साइट गेले ग आई के कोटहर कटने छी जे एक आसिया नहीं कटने छी धोबो नहीं कटली केस केस पूरे तो तोरा तो कोनो चीज पे ध्यान रहे है कैसे हाल हाल भौजा भात करवा कनी जब चौरी में खेरी मारते के पाकल कुछ नहीं हाल हाल छिल ना तू जे भौसा भात करे लगते तो हमरा घरे के टेंशन होई कते बढ़िया हमर ननद रहे छले एगो काम धंधा हमरा घर के नहीं करऽ पड़े छले कुमार छले तो हम सब खाली चोरी कर छले उ घर के करे छले आ जहिया से ओकर बियाह शादी भेले तहिया से तोरा तक मने चढ़ गेल जो मार जे कहीं फुआ बिना हमरा नहीं निमन लागैया। क्यों माई गे कौने चाहिए फुआ काजरी अये मेहमान काहे ये केना यहाँ चल एली अपने मने भौजी कथी कहू ओकर भौजाई जोरे चक्कर चली है भो हे सनय के गेल छी केना है एना बजे छियै भौजी आँख से देखली अपना हम आँख से देखलियो

सेहे मन छलै त अहाँ जरे कला बियाह कलकै वही दिन में मना क दीती ना बाबूजी हमरा से यही दुआरे ब्याह कर लई कि लोग ओकनी सब पर उंगली ना उठावे हमर जिंदगी बर्बाद कर दे बाबूजी हम बर्बाद हो गेली ये नहीं कानून है यहाँ

हम केना कोई मेहमान जरे बतियै या कथी हम करियै ये ना करै छियै काहे हमर मोबाइल हम बतियाइ छी कनी मर्दबा कथी कहै है